Immorru d-dar ta' Rejx il-Attart u Lubondi. U hawnhekk niltaqgħu ma' Klara, it-tifla tagħhom. Klara twildet ħames xurilu. Jina li ċejnġ kbir ovvjament, ġiri minn karriera Sa u tispiċċa d-dar full time ma, ma tarbija. Għanna għal ħafna affarijiet ġraw f'daqqa. Mela, it-tnej li aħna waqafna namlu television. E, immuvjajna f'dar ġdida u ġiet klara u jimdejt namel xogħol ieħor fi spazju ta' kemm xarej? Xarej. Xarej. U all of a sudden.
Ulu, Kif sejjer bħala papa? Jien sejjer tajb, qed għandi paċenzja ħafna, ħlief meta tajjat. Ma nafx, forsi l-età tibki, tibki. Ma għadniex kapaċi nittollera l-biki. Ġifiri, meta tibda tibki rejx il-tinduna mill-ewwel jisu l-antenna tagħha jibdew telaj u tiġi għallajnunek għas-sokkors. Jien għandi tfal ukoll, eh, tletti tfal oħra. Però ġiet diġit wara 18-il sena.
Lil Rachel u Lubondi, it-twelid ta' Clara jaħsadhom u ftit sigħat qabel twildet, Lu kien qed jara dan il-kunċert ta' Rolling Stones f'Londra.
Drama Queen ngħidulha mill-bidu. Rachel ovvjament kienet pregnant u ma setax tittravilja u billi Rolling Stones ma għadhomx ġuvinturi, ġifieri Mick Jagger għandu 70 sena. Allura għadda l-aħħar ċans li nista' narhom, tmien ġimgħat qabel li kienet dju eh, Clara, Rachel qatt jax ma kumux tarhom għax jista' jkun ma terġax tarhom jibgħad u mort u mort tarhom. Jgħat il-kunċert ta' Rolling Stones fis-seba' sema qed nieħu gost narhom qatt ma kontrajthom f'omri u ma leħrix mill-kunċert mill-ewwel battil mowel u ċempil til Rachel til Rachel kanċil Kien kun ċert eċċellenti kemm xaqt kontaw, eċċetera, eċċetera. Għatli, ikkalma ftit, għatli naħseb aħjar taqbad ajruplan. Trax ġara. Għatli għax naħseb ħajkonna l-baby. Biddilt l-ajruplan u wasalt in time biex inkun hemm preżenti meta twildet meta twildet it-tarbija. Wara li titwielet, Klara tagħmel ħames ġimgħat l-isptar.
Għamlet ħames ġimgħat l-MPICU, għal min forsi ma jafx MPICU huwa speċi ta' ITU ta' tfal. U hemmhekk ma kienx ma kienx faċli għalina bħala ġenituri għalkemm Klar qatt ma żviluppat problemi ta' saħħa, però xorta inti għandek preterm baby suppost li qiegħda fil-ġuf u qiegħda barra. Pero Klara tatna prezent it-nej li aħna għaliex twildet ħames tiem qabel lu, qabel birthday ta' lu. Eh, u ħarġet mill-MPICU fil-birthday tiegħi. Għasbeċ isa mal-wasla tagħha tatna preżenti tnej, speċ jekk ngħidu. L-MPICU hekk hi esperjenza vera sabiħa. Hemmhekk in-nurses, it-tobba, l-istaff, il-paramediċi kollha huma nies tal-ġenn. Jien m'għandix jiena nimmissjom, vera nimmissjom. Klara lil min tixbah? Lil mamà jew lil papà? Ajma, one million dollar question.
Stram. Le, le, le, stramba. Le, le, mu vera xejn. Le, stramba, stramba li. Hemm nies jgħidulek tixbaħ li kompletament, u nies jgħidu tixbaħ il-rejx kompletament. Però ommi tgħid li minn imneħer għal fuq tixbaħ lili minn imneħer l-isfel tixbaħ rej. Ma nafx inxabbaħ ġifieri. U għaliex għażiltu l-isem Klara? Għax ġobna.
Umbat l-inu interessanti huwa li umbat iktar tard wara li li tajni għal-isem. Skoprejna li Klara Santa Klara hija il-patruna tal-medja, pero kompletament skoprejnija wara di. Naturalment, Lou qed jagħmel minn kollox biex Clara tħobb il-mużika rock. Qed nagħmel dak li nista' biex Clara kemm jista' jkun titla' tħobb ir-rock.
Lou pereżempju kien għamilha fuq l-iPad kien għamilha numru ta' mużika li Clara kella playlist tagħha Clara Rocks. Dak huma l-ewwel songs li Clara trid tisma' waqt li għada fil-ġuf prattikament. Għandha ħafna ħwejjeġ relatati mar-rock, ehm, ħwejjeġ, ehm, knick-knacks hekk jinnaf, toys jew hekk relatati mar-rock. Eh, għand nista' ngħidha Ġanni Zammit għax huwa fissat kulħadd jaf fuq il-kiss ta' dami tal-kiss.
Qabel nitilqu, ma jonqos lilu idoqsilta mużikali lil Klara.